Nana Domain a ɔtɔ so mmienu. ahemfie a na yɛwɔ yi. Yɛabɔ apiri Nana ɛsiane sɛ ɔyɛ Nana na ɔnim de nti no, yɛn nkyirimma ne mmabunu yi, ɛsɛ sɛ yɛgye atirimpɔ bi ne adwenpɔ bi nso wɔ wɔn ho. Ɛno nti na yɛatu anammɔn sɛ yɛreba na yɛabɛsua mpanin nsɛm. Enti sɛ worehyɛ me a, ɛyɛ mpanyinsɛm na yɛreba abesua. Merekɔ Nana so na yɛakodi nsɛm bi ho abubu. Nea edi kan, yɛka sɛ amammerɛ ne amanne a, Nana nsonsonoeɛ bɛn na ɛda mu bɛma yɛne nkyirimma yi yɛahu emu nsonsonoeɛ a ɛda mu? So Nana Kwati Amponsah, saa kwangyare a wode ama me a ɛnnɛ dua yi, Me ne wo mmienu ne wo nuanom ne adeɛ yɛahyia yi a wobisa me saa asɛm yi. Meda wo ase sɛ wobisa me saa asɛm yi. Obi nim a obi kyerɛ. Amammerɛ, Yɛwɔ amammerɛ sɛ obi anya asɛm na yɛyɛ dɛn yɛkɔ akɔka ɛho asɛm. Wahu? Ɛno no no ebia na. Wɔato mmara. Wɔto mmara no na sɛ yɛde mmara ne no ka ma wɔhu sɛ wo kwan a wofaa so no ɛnyɛ nipa no bɛgye atom sɛ ampa deɛ ɔyɛɛ no wanyɛ no yie na nti na ɛno na sɛ moyɛ ho amammerɛ. Ɛna baako nso yɛ deɛ?
Yɛgugu ho nsa anaa yɛkɔyɛ ho adeɛ ama ahyɛ mu danseɛ sɛ adeɛ a woyɛeɛ no ɛna yɛyɛ saa adeɛ no nti ɛyɛ ɛfa ne fa ɛyɛ kabɔ mu nso a nka adeɛ baako na mmom nkyekyɛm a ɔwɔ mu hɔ no ne n'asekyerɛ ne sɛdeɛ wɔbɛyɛ a nipa no bɔne a wayɛ no wagye atom na mmom wokɔ akɔyɛ saa amammerɛ no. Na kyerɛ sɛ sɛ obi yɛ adeɛ a. Ne ne dwumadie no, ade korɔ no a wɔdiiɛ no, ɛno ho a na yɛtumi ka sɛ wei deɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ amammerɛ anaasɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ amanneɛ. Hwɛ sɛ nnipa no bi wɔ hɔnom a sɛbe wɔ no afa so ara kɔbɔ obi koraa dua. Ɔkɔbɔɔ dua no, na obi wɔ hɔ no ɔtee sɛ wobodua no, wɔbɛka kyerɛ wo sɛ, Saa asɛm yi wei a woreyɛ yi deɛ, mɛkɔ akɔbɔ nipa no a wabɔ ne din no a wɔbɔ no dua no. Wɔnwene wo. Sɛ wɔantumi anka biribi a ɛte saa a woteeɛ na wɔfaa hɔ na woakɔ akɔbɔ saa nipa no amanneɛ a, wayɛ kɔnkɔnsani. Wato mmara.
Wayɛ kɔnkɔnsani, kyerɛ sɛ, ɛsɛ wɔko so, wɔkasa so na wɔfa danseɛ ansa na wɔatu anammɔn. Ɛno nti na mɛyɛ akyiri gyadua no. Aha, na kyerɛ sɛ, obi mfiti prɛko pɛ. Ɛnkɔto asɛm so, ɛ, ɛ, ɛmfiri hɔ nkɔbɔ ama. Ɛsɛ, ɛsɛ wonya danseɛ. Saa, ɛsɛ wonya danseɛ. Wonya danseɛ wɔ ho. Asɛfoɔ, sɛdeɛ Nana ɛrekyerɛ yɛn, ɛyɛ adesua ana me ne wo mmienu yɛresua ɛnnɛ awia yi. Wakyerɛ yɛn bebree na ɔrekyerɛ mu no ana ɔsɛ, amammerɛ ne amanneɛ de, nka yɛka bɔ mu fua a ɛyɛ. Nanso obiara gyina ne fa ayɛ afa ne afa nti na ɛwɔ edin sɛ amanneɛ ne amammerɛ no. Yɛwɔ ɛda bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no akwatudɛ, yɛfrɛ no fofi, awukudɛ ne ade. Wahu? Akwatudɛ no, ɛbɛba no, yɛwɔ amammerɛ a ɛsɛ yɛyɛ de ma akonnwa no. Wahu deɛ mekyerɛ no? Ahaa. Ɛno no ne amammerɛ no no. Sɛ yɛreyɛ dwumadie pɔtee bi. Pɔtee, ɛsɛ yɛgugu nsa, yɛkonku nnya no so, na yɛde nsa ne adeɛ yɛkata wɔn nananom a wɔtena akonnwa no so na wɔkorɔ no. Sɛ Kwasidan no aduru deɛ a, na ɛsɛ yɛde nsa ne adeɛ yɛde korɔ, yɛkata wɔn sɛ, Nana, ɛnnɛ yɛ Akwasidan o, nti ɛnnɛ dua yi, kwan wei na ɛsɛ yɛfa soɔ na yɛabɛka mo o, nti monsa nie. Nti motaa yɛ akyi mo mmoa yɛ kwan biasa so na kyerɛ sɛ w'aka nkyee ne adeɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ. Ɛneɛ na asefoɔ neɛ ɛrekɔ ɛne sɛ amammerɛ ɛne amanneɛ ana yɛ Nana ateekyee mo de agu hɔ ama yɛn no. Nana wei deɛ yɛretoa so a na yɛrebisa sɛ sɛ akonya bi ɛtɔ a. na sɛ yebesi hene a, hwan na ɛwɔ tumi sɛ otumi si wɔn hene bere a akonnwa no atɔ no? Nea edi kan no, akonnwa no. Yɛwɔ akonnwa no bi wɔ hɔ a, ɛyɛ atire mmiɛnsa. Nnipa mmiɛnsa na ɛredie. Nnipa mmiɛnsa na ɛredie.
Efisɛ ebia ɔbaa baako pɛ na ɔwoo mma no. Mmaa mmiɛnsa, wɔwuweiwuweiwuwei, woyawo, woyawo, woyawo. Mmaa no yam adeɛ, ɛna ɛsɛ yɛfa saa nnipa no bi ne wɔn di adeɛ. Na berɛ a yɛbɛpɔnte sɛ saa nnipa wei ne wobɛdi adeɛ no, obi wɔ hɔ a, ɔgye seɛ nso, na ɔyɛ gyesenyansono. Nana, wei deɛ, Sɛ yɛayɛ mmofra yi dze, sɛ yɛka sɛ this nyan so no a, nka ɔbɛ breaki ne down ama yɛn. After, eh, ɛsɛ ka merekyerɛw mu. Ah, ok, mapere me ho. Nyansono no yɛ adeɛ bi a hamo bi a ɛka wo ho a wo ho nyinaa bɛkeka wo. Saa, saa. Enti sɛ onipa no woyɛ de hyeɛ w'anum asɛm nyɛ. Nsɛmmɔne a na odie, nnoɔma a enni sɛ ɛfata na ɔyɛ a, woyɛ de si nyanso no. Nti yɛ duru di adeɛ a ɛnyɛ yie. So woahu deɛ merekyerɛ no? Mate aseɛ paa. Ɛka sɛ woyɛ de si nyanso no a, yɛ de woyɛ biribi a ɛnyɛ yie. Kɔɔto panyin na abɛhunu a wodi no atɛm. Akoa na abɛhunu a wodi no atɛm. Yɛbɛte ara sɛ akoa wei wakɔboro saa nnipa yi, wakɔwie wɔn bi adeɛ. Woyɛ de seɛ. Nti saa deɛ yɛ de wodi a ɛnyɛ yie. Nti yɛbɛhwɛ abusua no, nnipa a. Wɔatutu nkwadaa mu no, suban a ɛkura no na na ɔmpɛ ne ho asɛm. Ɔkasa mpanyini nkasaa, anidie mu ne ade, ne mpaninfoɔ no bɛfa nti so. Saa na ɛteɛ deɛ a, wɔn na ato no nti yɛpɛ no ne adesuo.
Nti Nana na mebisa sɛ deɛ ɔbɛtumi apɔinte a ɔwɔ ho kwan no, ɛyɛ onipa bɛn a, nipa pɔtee bɛn? Okay, ɔno no first thing no yɛ abusuapanyin. Sɛ yɛka sɛ abusuapanyin a, ɔno ne nipa a wanyin wɔ abusua no mu a onim abusua no mu nsɛm. Ansa na ɔbaa aheman a ɔte akonnwa no so no, ɔno nso de abɛto so, O, saa nipa yi a yɛayi no yi deɛ, ampa ara, ɛyɛ ansa na yɛama abɔntene nipa. nso aba abɛturu so sɛ saa nnipa wei yɛde no redi akonnwa nnɛ te sɛn? Oh, saa akoa wei na mode no redi adeɛ no saa bere wakɔdi bɔne bi wɔ baabi, saa abɔnteneni na ɛhunuiɛ na ɔba no wabɛka ɔte sei ɔte sei, oh, ɛnneɛ ɛno yɛbɛhwɛ ho na yɛahunu sɛ ampa akoa no saa ɔnyɛ nipa pa. Yɛbɛbisa no deɛ wɔka no ɛte sɛn? Ɔsɛ ɔwɔ nokorɛ, sɛ ɛte saa deɛ a wo saa nnipa no wo qualify. Enti na na akonya bi atɔ wɔ bere a yɛhwɛɛ afã ne afã no nyinaa a yɛannya wɔ bi sɛ wɔtene amfa no andi anaa? Ɛɛ, ɛyɛ sɛ abusua no dɔɔso de, Adansefo pii nni hɔ bi. Enti sɛ obi a ɔwɔ nkyɛe bere a ɔka sɛ ɔbɛpere a, na abusuapanyin ne Nana Hemaa, wɔn mmom na betumi apene sɛ saa nipa wei ɔfata. Na sɛ so obi betumi afiri abɔnten atumi abɛpere? Ɔbɛba a, na ebia na wɔbɛ akonnwa no anaa wɔrebɛsrɛ ne wadie. Ebia na akonnwa no ho nnipa no nyinyinii, nti na ɛsɛ sɛ yɛde ama no. Na ɛno no wobɛyɛ no, na ɛsɛ sɛ woyɛ ho nkrataa ne ade, wonya ho abakɔsɛm. Na sɛ wɔkyina nkwadaa no nyini na wɔn nso rebɛpra a, ɛnkɔyɛ manso. Kɔ so ogya kɔtena so na ne ho tɔ ne sei pɛ, na na foforɔ bi reba a wompene. Nso nka wɔnni bio. Nso wogya de maa no no deɛ, wɔnya tena so a, Ɔbɛma n'akyiri mma nyinaa bɛdi. So wɔn deɛ meka no. Abusua panyin no. Na ɔbaa hemaa no, wɔn deɛ yɛfa ne yam adeɛ. Ɔbaa hemaa na ɔte akonnwa no so no, sɛ barima o, ɔbaa o, ne barima no, ɔtumi di akonnwa no. Ne ɔbaa no nso a ɔwɔ mu nso tumi di ɔhemaa akonnwa. Barima no deɛ, sɛ ɔno ɔto a, ɔto kɔ abɔntene. Ɔno obi Israel na wakɔwaa no. nti wɔno no wɔntumi nni akonwa no nti wɔhemaa no titiriw no yam adeɛ ɛna ɛsɛ yɛfa ɛde di akonwa. Ɔhemaa no titiriw yam adeɛ ɛna yɛfa ɛde di akonwa. Nti ano bi a na wɔn yɛ maana nti maana wei yam adeɛ yɛhwɛ na sɛ saa side no waware mmaa wawo mmaa nko a ɔno no ɛwɔ. Mmaa no akonya na ɛso wɔdi. Wei nso awo mmarima a, mmarima no nso akonya na ɛsɛ wɔn nso wɔdi. Na kyerɛ sɛ deɛ ɛteɛ no no. So wonim saa adeɛ no deɛ a, manso biara nnim. Ahaa, na kyerɛ sɛ, sɛ manso bɛba ho a, na nipa no ɔnnim. Ɔnnim. Ahaa. Ɔmma akonya no koraa, ɛna wɔbɛpere deɛ a, mopere nso ma no na ɔtena so deɛ a, moakɔtɔ manso aba fie. Ahaa, okay. Na kyerɛ sɛ. Awiei yɛresua adeɛ na yɛresua mpaninnsɛm so ankasa. Yɛretoa yɛn adesua no so na Nana yɛn adesua a yɛadu so ne sɛ ɛdeɛn paa na ɛbɛsi ma ɔhene a ɔte agya mu. Afei deɛ ɔmanfoɔ no bɛka sɛ yɛmpɛ no anaasɛ agya wɔn a Ɛbɛn agya no. Yɛbɛka sɛ ɔhene wei de, seesei deɛ yɛmpɛ no na yɛbɛyi ne nan ase mpaboa. Ɛno ne ɛgyina hɔ ma sɛ amammuo a wɔde bu ɔman no, wɔnya obi yere a wɔafa no. Sikasɛm a. Ee, ɔyeyɛ nnoɔma bi a ɛmfata. Yɛhwɛ no a, na kyerɛ sɛ ɔnyɛ obi a sɛbe ɔtena dɔm ano. Nti na deɛ a nso saa nipa no yɛbɛbɔ no charge sɛ ɔcharge ni, sei ni sei ni na wayɛ. Ɔyi ano koraa ma ɛka baako a, yɛtumi gyina so tu no. Na kyerɛ sɛ, sɛ ɔhene bi yɛ deɛ ɛmfra na sɛbe obi yere wɔ hɔ na wafa no, Ɔmfa ho, ɔhene a otumi fa no deɛ no, ɛyɛ mmusuo koraa. Ɛyɛ mmusuo a yɛtumi gyina so tu no firi n'agya so. Na na wei yɛ, yɛfaa no general, na yɛreba yɛn ara yɛn nso yɛn mpɛsoa so. Sɛ yɛka sɛ Nana Doman a ɔtɔ so mmienu a, Nana, ɛyɛɛ dɛn na. Atetemu akonya yi, ebedii wɔn nsa. Ɛhɛɛ, ne, ne fareba ɛ, ɛyɛ dɛn ne. Mede kyerɛ, mede wo ase sɛ woabisa me saa asɛm no. Ɛno nti, ɛna mpanimfoɔ wɔ hɔ. Akonya no tɔɔeɛ no, mpanimfoɔ no tena ase no, na yɛ, yɛwɔ abatifoɔ paa kɛseɛ ne ade. Yɛhwɛɛ wɔn ara, yɛse, Daabi, Nana. Ɛne nnipa a yɛde akonnwa bɛma no. Ɛkaa me su na abufuw me sie. Enti m'asɛm de maa me maame ne me papa. Sɛ asɛm sei na abusua no aka kyerɛ me na moka ho asɛm sɛ wɔyɛɛ sɛ, Ei, na w'ade akye wo na sɛ woredi a, ɛnde di. So woahu deɛ mete no?
Wɔhwɛɛ mu na wɔnyɛ desesono. Dabi, dabi, dabi.
Menyɛ obi a meyɛ basabasa koraa. Enti wo wakati. Na mpanimfoɔ wɔ hɔ. Panyin a baako yɛ den maa no pɛ, ɔdwanee. Yɛn nso dabi, yɛn deɛ Nana, sɛ ɔno adwane deɛ a, wo na wobɛdi akonnwa no. Yɛde maa me no, medi adeɛ 76. Ɛbɛpem seesei.
Ee, ɛnna Nana, Nyame ahyira wo. Amen. Nyame ahyira wo paa. Na kyerɛ sɛ Nana rekyerɛ a, um, ɔ, ɔbɛtenaa akonnwa no so no, akonnwa no tɔɔe a yɛde no rebɛtena so no, mpanyimfoɔ hwehwɛɛm sɛ woforo yɛ na wodi akyi a, na na ɛka ase sɛ dehyeɛ bi yɛ dehye sono a ɔno yɛmfa ne. Dehye nyansono. Nyan, dehye nyansono. Nyansono yɛ ayi, ayi, aha, bɛbɛ yɛ, aha. Ɛka ho a, obu bɛhyehyew saa, bɛbɔ ntaase ne ade. Saa, sɛ ɔyɛ dehye nyansono a. Ɛyɛ bɛ.
Kasakoa. Kasakoa no no a na kyerɛ sɛ nipa a ne ho ndwo. Wɔnyɛ. Saa wɔnyɛ ana. Nansɛm kekra kekra kekra. Wodi agorɔ obedi w'atɛm. Woyɛ dɛ ɔbɛ na wobedi atɛm ne obi a yɛde wo atena ɛdɔm ano na afei wosɔre a wodidi mpanyinfoɔ atɛm ne adeɛ na na yɛde wo bɛtena ɛdɔm ano ɛne ɛno na gye si nyansono no. Gye si nyansono na kyerɛ sɛ sɛ worehyɛ me na adwa ɛwɔ wo fie a nana ɛretu wo kɔ aka akyɛw sɛ. Na kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wo ho te, wonyɛ nipa a woyɛ basabasa. Nyɛ sɛ wo kɛseɛ na wo ho sika nti ne yɛsuro ne yɛde ama wo. Wɔ berɛ a ne yɛakɔtena so a wobɛyɛ nnoɔma bi a ɛmfata. Ɛno ara na ɔbuu yɛn bɛ na ɔka kyerɛɛ yɛn sɛ, Sɛ obi ɛnsɛ ɛmfata na ɔyɛ basabasa a, ɔyɛ bese. Nanso no, Nana, wei deɛ ɛyɛ berɛ no nti, yɛretwa no tew koraa ne yɛakɔ. Yɛrebisa sɛ, sɛ berɛ a adedie no too wo no, Wofeesii ɔhaw bi ansa na yɛde wo resi so anaa? Oo. Nea edi kan no, me panyin no a ɔno ka kyerɛɛ me sɛ mentena akonnwa no so no, ɔhyɛɛ me bɔ bebree. Nanso nyɛ ne nyinaa na ɛyɛɛ adwuma. But minya me kɔtenaa so nso wieeɛ no, me ara na minnim sɛ mepoo ɔba kɔkɔɔ a wadi afe abiɛsa no. Wotie deɛ meka no? Metie paa. mekɔtenaa so na me panyin no a ɔno wɔn promise me sɛ biribiara ni a wɔn bɛyɛ ama me ne ade no ankyɛ na baako wui ɛsɛ mebetua ankyɛ na baako nso sɛ wui ɛna mebetua no afei anuanom wei wo ewu na makɔfa no aba a kapiri nim dama nim nso mebisu m'adwene ɛne abusua no tena ase de aba yɛ bɛyɛ dɛ wo so nana yɛ nkɔ ɛkwan bia so sɛ sɛ mede ne firi akwantuo mu de ne ba na mbɛsua no ano nana mahyia mpanimfoɔ no nyinaa bɛsii nɛ Adɛn nana na ɛyɛ ɛduabɔ bi anaasɛ. Ɛnyɛ duabɔ na akɔba sɛ ɛne no ahyia. Ahaa. Nti ɛba no saa nso a, mentumi nka sɛ daabi, menkɔ. Na sɛ menya bi o, mennya bi o, ɛsɛ mekɔ so. Ɛna me kurom ara bɛdi. Seesei a koraa mmienu sɛ Kofoɔ di a, a ɔkyena yi a mekɔ, baako nso wɔ ha a, yɛreyi no ne Mendawe. Nti deɛ akɔyɛ no, atua no deɛ mefeesii bi papa. Na kyerɛ sɛ Nana kyerɛ mu a, ɔtenaa adwa no so no, ɔmfaa no so so sɛ. Menni dɛ koraa a, na ɔwɔ hɔ. Menni dɛ koraa a, na ɔwɔ hɔ. Nnipa a mebɛtɔɔ so mmienu. Ɔno nso na kyiri mfuom na ɔtaa tra tete mu. Na sɛ sɛ na na mfuom ɛsan yɛ mfuom agya. Ɛyɛ me yɛ nabakoma agya na me soso no. Ahaa. Nti na kɛ fɛs no yɛ abusua panyin. Ahaa. Fɛs no na yɛ abakoma ɛnɛ ɛnɛ na kɔ yɛ abusua panyin. Saa. Ɛna ntɔkwa ne adeɛ nti na ma yɛ tu baa ha. Nti ama nkyekyɛmu aba. Nti nka ne yɛ yɛ nyinaa yɛ yɛ adeɛ baako. Ahaa. Yɛ sie nipa baako. Yedii asɛm baako, mfuom nyɛ asekyɛm, nanso still nine wɔ hɔ. Na n'adɔ maa no deɛ ɛma yɛkaa sɛ mfuom yɛ nyɛ den biara ma no. Wɔyɛɛ, wɔkɔdɔ afuo wɔ hɔ. Enti wɔyɛɛ a na ɔkɔ afuom, wɔyɛɛ a ɔkɔ afuom, enti ɛfandefoɔ maa no. Yɛkɔdɔ maa no afuom, yɛkɔdɔ maa afuom ɛna ɛmaa yɛɛ mfuom. Ahaa, enti yɛkɔdɔ maa no afuom ɛna ɛkɔyɛɛ mfuom. Ɛkɔtwa buro ne adeɛ ne ɛkɔ, ɛnyɛ, yɛnyɛ den biara nto so, ɛne dɔ mae. Ɛna ha no nso ntɔkwa no sii hɔ nom ne ade no ne yɛ hwɛ deɛ ɛkɔ no a na ɛnyɛ na ha nso yɛ yɛ kura dɛdɛɛ mu ɛna wɔn yɛ nso saa na ɛkyɛ dua mom yɛnkɔ ne yɛnkɔ tena atɛkyɛ no mu saa ɛneɛ atɛkyɛ mu. Ɛnɛ Nana akyerɛ yɛn adeɛ papaapa na sɛ sɛ mfuom sɛdeɛ ɛbɛyɛeɛ a yɛnyaa edin no.
Ɛnnɛ me yɛ nyina nhuu Ntem yɛ nyina yɛyɛ biribiara baako pɛ Na Akuradadaɛ mu bɔ no Sɛnea Akuradadaɛ mu no ɔbɔ Na Akuradadaɛ mu no nso no Ɛno wahu secondary Secondary yɛ wɔ ha no Ok boys dormitory no Nakyi no wokɔ mfuo mu no Wokɔ mfuo mu Sɛ kwan no da sei Wo left Wo left sei no Woahu sɛ wawabi ne ade sisi hɔ Ɛhɔ ne yɛhyeɛɛ yɛ. saa. Ɛna ɛfa hanom nso, wɔ nyina bi ne ade nso sisi hɔ nom. Ɛhɔ nso, me nana yɛfrɛ no Agyekum, wɔ nso ne sense yɛ no no. Nti lamon ayi a anka ano, ɛbi si hɔ, wo bɛkɔ no ne da akyi na na ɛsi. Nti wɔ mfiri hɔ no, na ɛyɛ a wɔ yi na wɔ mfiri no, yɛ mmra ha, mɛtena atɛkyɛ no mu saa, ɛne atɛkyɛ mu.

Na kyerɛ sɛ ekuro yi yɛ twin city ɛno mu na yɛbɔ anaa na ɔsan ɛne edi nkɔmɔ bi sɛ onyina bi esi hɔ a umm na ɛhɔ ɔmpanyin paa bi ɛte ɛno nti no na ɛho behia sɛ yɛbɛba beaeɛ no na yɛaba abɛ capture na ama deɛ na nana ɛreka no yɛahwɛ na yɛhunu sɛ ɛyɛ nokorɛ turodoo ana nana ɛreka di yɛkye na yɛmbo nwura ɛkɔ nim.

Abusuafoɔ, ɛnnɛ da awia yi deɛ woasua adeɛ ankasa. Sɛ meka kyerɛ wo sɛ Time with Kings yɛ Ahemfo Mmerɛ deɛ, ɛyɛ adesua nko ara o. Sɛ yɛbɔ firi Nananom Asankunya sei a, ɔma yɛte mpaninnsɛm ankasa. Ɛwiɛ yɛate mpaninnsɛm. Na kyerɛ sɛ dunkwaa o, borɔno a yɛfrɛ no atetem ne mfuo no, sɛ yɛreka a, ɛyɛ Swen Town o. Aane, wɔn yɛ, yɛka. Nipa baako yam adeɛ. Nipa baako, wɔ ɔbaa baako, ne yam adeɛ ne asikyem ne mfuo. Mm, na kyerɛ sɛ yafunu baako mu adeɛ, na ayɛ sɛ mente me ho ase kakra bi ɛbae. Sɛ bibigya ne muna.
Saa, saa.
Ɛno ana ma wɔtutu wɔn nan sɛ wɔbɛtena asekyɛ no mu saa. Wɔpɛ asomdwoe. Asomdwoe, enti ɛno ana yɛde abɛnya asekyem, asekyem. Mekae o, sɛ yɛpo firi nananom de a, na ɛnneɛ nsɛm a ɛhyehyɛ hɔ deɛ, ɔsiane sɛ ɔdɔ yɛn nti no, ɔbɛyiyi ne nyinaa agu hɔ ama yɛn. Am awiei, watie w'asom na watie mpanyin nsɛm nso. Yɛde dwuma. Yɛn ɛko no mu no, Mia te kyerɛ a kyerɛ a kyerɛ a kuro no, Suyan Ɛhɔ, ɛhɔ na yɛfirii a yɛreba. Enti twam a yɛretwam a yɛreba na ɛdɔm no rekɔ no, yɛ sɛ ahenefoɔ na ɛrekɔ yi. Nanso wɔn a yɛwɔ kyerɛa no na ɛrekorɔ no. Enti kuro mu no ara yɛbaeɛ a yɛbɛduruiɛ no, na yɛse o, kyerɛafoɔ no na abɛduru ha no, ɛne dɛn kyerɛ a. Ahaa, nti kyerɛafoɔ no, ayɛ sɛ atukɔ tema. Enti ɛtu a yɛbaa hanom no, ayɛ sɛ obuafafoɔ, ɛko no mu no, wɔn nso de nnipa bɛboa yɛn. Enti ɛko no mu no, n'akyiri no a. Yewie biribiara no, ka wɔn rekɔ. Ɛnna Kosi bu sɛ, Daabi, montena ha na me mu ɔpanyin ne wɔbɔɔ no nnipa hene. Deɛ ama Abuakwahene antumi ankɔ Abuakwa bio no, ɛno no. Enti wɔne wɔ hwɛɛ Buaben so, ayi, Atɛmpere anim ha yi, baabi a wɔteɛ no, ayi, Frɔmpɔn Mɛm, Frɔmpɔn Mɛm, wɔkɔhwɛɛ yɛ akosi Buaben so, ahaa. Ɛnna Nana Kodwo Atem. Wɔn nso firi hɔnom rekɔ no, wɔn a wɔne Dunkuahene na ɛbɔɔ hyeɛ wɔ pampa no so, bepɔ no so, nti wɔn nso na ɛhwɛ wɔn. Nti Abensufoɔ sɛ wɔn nni asase, wɔn wɔ akonya but wɔn nni asase. Hmm. Nti yɛne Agona hene no, ɛhɔ na wɔn nso wɔbɛtenaeɛ. Nti Abensu ne ayi no, na wɔne no wɔ. Wantawanta bi ne ade na kyerɛ sɛ deɛ ɔba akyire no n'adwene yɛ no sɛ ɔno ɔkɔnda mu agona ni no. Daabi, saa agona ni wɔn ne wɔn nso wɔtare hɔ no a wɔwɔ ɛkɔ akɔdi no forty days nam so hɔ. Nti sɛ wonyaa saa ayi no a aseɛ no no deɛ ɛma bɛntira ba ayɛ no. Saa, na kyerɛ sɛ atukɔ tena tirafoɔ. Saa, saa ɛna ɛma ɛna ɛyɛ dɛntira.
Yɛate nsɛm wɔ. Ɛna yɛfiri ha no nso a ɛko no yɛkɔɔeɛ ara yɛkɔduruu Dwokwaa. Nka Cape Coast hɔ nom. Wɔn kɔɔeɛ a wɔn kɔtoo sɛ nsuo no rebubu fa so ne adeɛ si ai na nsuo wei deɛ sɛ yɛdi agorɔ a ɛbɛkum yɛn mma nyinaa. Ɛna wɔn baa yɛn anim ha. Nti wɔn baa no wɔn sɛ aha deɛ adwo ɛne Dwokwaa. Ahaa na kyerɛ sɛ mpanyin nsɛm hyehyɛ wɔn aha deɛ adwo. Ɛne dekwaa ooh. Wonsua ade o, wonnya no baabiara sɛ Abramson TV so Time with King. Ɛyi deɛ nokorɛ yi, nsuo yi, pra so ɛba no, yɛwɔ ase pra so, yɛwɔ ase abuakwa, yɛwɔ wei, yɛwɔ wei. Saa berɛ yi na wɔn nso, afei na na wɔn bɛsrɛ, saa berɛ yi na wɔn nso atete wɔ hɔ. Nti deɛ wɔbɛtwam arekɔ. Ɛna deɛ wɔba nso wɔduru hɔ nom a wɔn nso wɔatena ase. Ɛna ɛkɔyɛɛ saa afe afe afe afe papaapa. Nana wei de yɛwie koraa koraa no yɛbɛma woama youth no anaasɛ mmabunu no afutusɛm kakra na yɛde dwumadie no aba awieɛ.
Deɛ ɛdi kan mede mo ase sɛ mo nso moanya berɛ na bisa dadaa na atirimpɔw. Adeɛ a akwadaa wosi so. aborɔnoma a ɔba de ade yi si so na ɔpɛ sɛ onya nkwa paa de a, na onyin kyɛde a. Aberanteɛ, mma w'ani mmere obi yere. Nyi sika ho akyinnyeɛ. Ɛde di gya, ɛne muna na ɛnam. Sɛ wotumi de saa adeɛ no tumi de tu wo ho fo a, Nana. Yɛ fa nto so na to tirim sika a wonni problem. Na wo yɛ saa deɛ w'ani tua pɔte sɛ asomasi ne mpena ni ne yere ni ne ade wo so oo wo deɛ neɛ ne ho na abɛyɛ a nana wo nkwa yɛ keteketekete. Nti deɛ mɛtumi aka kyerɛ m'adehyeɛ no ɛne obiara a sisi a saa bere yi a yɛyɛ saa yei no wo bɛteɛ no me m'afutuo a mede ma akwadaa no no. Ɔsii soɔ no ne papa ka kyerɛ no sɛ nana yɛ ahwɛ yie wo yɛ aberanteɛ yi a obiara hu wo a n'ani gye wo ho no Suro obi yie. Na nni sika ho akyinnyeɛ. Ɛɛ, yi ahwɛyie ma wo nokorɛ nyɛ pɛ pɛ pɛ pɛ pɛ. Adeɛ no nyɛ wo deɛ a, mɛmfa. Mma w'ani mmere obi adeɛ. Ɔkaeɛ na metee sɛ ampa. Ɛna megu so ara mɛbɛduru saa bere yi. Wahu? Seesei merekɔ bɛyɛ seventy two. Saa. Ei, ɛnneɛ Nana wo ho yɛ fɛ pa ara. Enti, deɛ mɛtumi de agya mo no. Na kyerɛ sɛ, Nana afotuo a ɔde rema yɛn sɛ, Suro obi yere. Sɛ woyɛ babunu a, ɛmfa wo wo wo sɛbi. Wo obarima nsoa nto wo kɔn ho na mfa nkɔ afoforɔ yere mu ho saa. Sika ho akyinnye anaasɛ akyinnyedie deɛ, yi wo ho firi ho na bɔ wo bra no pɛpɛɛpɛ. Na sɛ wode saa nneɛma yi nyinaa gu akwan mu a, sɛdeɛ Nana te me nkyɛn na ne ho fɛfɛɛfɛ, aduɔson mmienu, ei! Na kyerɛ sɛ Nyame ahyira Nana, wabɔ ne bra no yie na Nyame nso

Yɛfrɛ me Nana Dorman De Sekan. Nana Dorman. Me nana a ɔtena akonnwa no so no, ɔno owuiɛ no, me ne nnipa a mebɛtɔɔ so no bi no.